Yes, once again kaka pile oyawre kata oimore. It will depend gi kama intiere. Ma Awiko Jakabunde e Wema Studio antiere gi artist kendo kaka jakelnu interview ma short mana mar yango jothum ma watiyo negi kok waketho uh, time machiegni jangolo erokamano mm. ma iluongo ni ng'awa cha e ma iluongo ni franco makagalo franco makagalo kamano franco makagalo jakanye ma jao jaoma bay mm. ndiwa constituency Gi- Homa Bay. Homa Bay kar kanye Homa Bay eh, kamoro ni kona kobogo kobodo ing'eyo Kona Kobodo ang'eyo nitie maber. jatho moro nowero ni we are an buoge bol Eh. mano jiranda mano Gidala mana- gocha. mana anyuonda waro- wariwo Oh. gokwaro Eh, Okay, Jo- nen- Joseph- nen Jo- Gidi Gidi, koso eh, nen ng'a? Joseph- Joseph Ogidi masani tiere ok eh, iwacho ni nyingi en makagalo donge Eh. wanyalo dhi ane imara id wachak achaka kanyo mondo mi ng'ato ong'e ane ya ya E nying ma jonyuol nomiya niluongo ni Frank Bruno Agalo. Mhm. E, koro ka nogik e yor ngolo Mhm. to naneno ni akaw mara tachak akawe ng'ama nokela e piny ka Mm. bamiye sifano. U Frank Bruno Agalo. Agalo. Koro Agalo mar Fadhi. E, koro Agalo mar jaduong'.
Yeah. Koro Jahoma Bay. Mm. Erokamano kuom le ma studio. Uh, ma studio ma support jothumbe iluongo ni Wema Studio. Wema Studio kapok ibire take notes eh? Call me through 0701 32 4402. Wabedo located ka uh, Donholm uh, phase 8 karibu na hii roundabout ya Jakarana. Kisechopo kanyo to just uh, call me mondo wa connect watim biashara maber kabisa thum at affordable prices Ndi- si ndio okay jangolo Mm. sani ng'eni koro iluongi jangolo donge Kamano. be nitiere eh, maybe tich moro mitiyo mopogore gi wach ngolo ngech koro kapok wawuoye wach thum ng'eni nitie ok ni nonyuli noeto thum ne michako kendo iginene mokwongo isomo e skul mane to maka galo o- ogik nade gi wach sikul kapok wagik wach thum mokwongo Mm, wach skul to thago ma kagalo Mhm. e mar ni chopo kuma koro in ma nyaka imanye eh, fee Eh, mano timore ya koro iyudo ka an natimo penjna mar klas aboro higa aluf ariyo gapar Mhm. eh, ma kane bet onego na- natim eh, klas ah, apar gariyo higa aluf ariyo gapar gang'wen Mhm. lakini koro kuyumbayumba mar koso fee Mhm. nomiyo nadhi adeko gi higni ariyo na kamanyo pesa Okay. koro nadhi atimo penje na 2016 ma wane first lot mag matiang'i Oh, kamano okay. koro hata asomo asomo e skunde mang'eny Mm. nikech eh, manyo idhi kata iriembi to kisefwenyo ni ok inyal chulo chak idhi kumachielo to be ngoloni ema ne konya nikech nawer ni e skul na natungo wende ma ji dhi godo e piem gi Oh. ya koro ne miya nafas nikech ne mipira be nadiemo lakini nayudo ka thum koro Mm. ok aswet Mhm. eh to ayudo ka ji mosa gi pesa Mm. to ing'e ni mipira kuchocho to e to kaka ibedo e pap cha ok oyiene ng'ato ang'ata mar biro ni idwa mosi gi pesa Eh, ah, pira ok To oyie mipira- mana ka ngisewuok ma mano Ka koro in ngisewuok. ke kamoro kendi maybe kata kama ubede guru e rumbi no ng'ato nyalo yie eh to namba mana goyo be nok nyai yie asain ma miyine ma- ma jomoko ang' dich koda oko Hmm, iro chiko ma ji laro ni ne- ne ne onge ah kuom ne gitera e namba apar ni abed gi Messi Hmm.
Ah, dong kata Messi dong eh, nyota ne nenore height na ok oyie bedo kaka Messi. Ayomo Oh. Messi gi bor. oh. Koro iyudo ka secondary na kuma koro ng'ere ni natime mhm. iluongo ni Joshua Jode Ndere Mix okay. Secondary. mhm. Ya ne en skul ma eh, anya kono ni we are the pioneers mage nikech eh, seche mane wa- wa- adhi join mokwongo Mhm. nayudo ka koko oyomba giga achiel Oh. e ochake higa aluf ariyo gochiko to an ajoin higa aluf ariyo gapar Apar. Eh, kaeto- To maka galo wang'i chalo jasiasa jasiasa. Bi dipo ni weche mag siasa gi bilonye koso. Eh. Nyakare akane ni to chalo na nya- ng'at moro ma maybe uh, osebedo familia gi weche mag siasa. ya koro
Eh, ing'e ni tok secondary na kendo nachaka biro nairobi Eh. kapok ateri e siasa Mhm. nabi in fact nawuogo kana nadhi nairobi Eh. nadhi na kaka nadesolo dala nikech Eh. kora kone chuo manyo to aonge pesa matera Eh. dala be asethagora ma gombo ting'o tol Mm. ma yuora moro ma afcast mar mzungu Mm. ma koro akawo soch chuore Oh. e modugo keta penj to kona ni ka koro wan ne Mm. wan e dalawa Mm. idhiye gi ndege to wathagore athaga e dalau ka to pok naringo owadu to ne higni owadu noweyo nyathi ka Mm. ka chogo koka bedo to chogo sani ni e sekondari Mm. to pok aringo Okay. e, in pod i- kijana matin in gi hopes mar loso Mm. e, kata oversee bro dhiye Mhm. koro nawinje moko ma an- anyuola nobedo ka- jo- ok anyuola koro odwa kech anyuola tinge ni mor kiran ge seche ma magi akale Eh. Ah, anyuola to bernegi kendo gimiye nying mang'eny Mm. ing'e ng'e nyathi kich kuma kale tipenjruok miya ni kabe sufuria moro wuo olal e rak kanye Ei, chiwe mani dhi kedo- tere kedo- stek. kedo ni ya koro
iyudo ka kana adesolo ne abiro dhi skul Mhm. nabiro mayudo admission Okay. eh, nairobi aviation Mhm. natimo mass communication Okay. koro kizungumkuti odhi odonje ni ok anyal chulo fee chuno ni nyaka amany ot bidwaro ya ya kanyo mane apoka arodhno gi nafas bedo toilet cleaner Mhm. e, kayole junction okay e, ho- hotel moro ni red square villas Eh, pimna antie nyaka gi recommendation letter ni Hey, tijane ler naluoko maber toilet cleaner toilet cleaner Hey. Kaka sani kata kidhi kanyo idhi penjo kong'iye file to idhi yudo Nyingi kanyo. nyinga nitie. kanyo ero Frank Bruno Galo Mm. kaka ne steward ma kanyo. Wa wa wa wa. Yeah. Nyasaye duong', Nyasaye ma miyo ji ngima. Yeah. ha? Mm.
Koro toke kanyo Ochila Yako Mhm. b- omin mara maduong' Mm. ne bodyguard ne Oh. and uh, at the same time ne Iluonge ni ng'a? ne iluongo ni Chief Abiola. Mhm. at the same time notiyo ne ojode be the late joshua ojode Mhm. koro ochilo ne en ng'ama ne nyalo biro terowa skul nikech kinde moko brother na ne en ng'ama nikawo tisoyo e kind ji tikone ni clear Eh. to notimo atima maber mowe ni- modong' ni pap odong' kende en mochung' Ah. en ng'a tije tek sana Dwayne aneno ka a- a- a- a- awacho adieri face chalo ng'a ka gima isebedo eh, josiasa gi mi ise eh, tudrigo matin yeah Mhm. koro kane brother ne nonindo actually politicians gi emane o- ochung' e gigene ojode gi ochilo Okay, emane ochung' kaka niike koro moment mane ochilo webedo ambassador Mm. duogo e politics kana winjo to nomora to nako ni this guy nokonyowaga e kia nafil nokonyowa nikech eh, i don't know kata ne bedo ni nitie kama nodiyogo familina Mm. lakini nikech an na nyathi Yeah. koro ka noduogo e game to yudo ka nawero thumbe na meke bongo Mhm. eh, nikech some part of my life babedo tanganyika thumbe nachako gi yo tanganyika kono Yes. koro nako ni nyiene eh, kata obedo ni tek kata yot to an achung' kode Mm. ma chieng' mani om- nadhi matimo ne ochilo thum gi Mm. pesana Mm. chieng' miromo ne ochila yako ginene e, e, boda ilu- iluongo nang'o ginene boda mar mi- irongo gi mar ginene mar omabei gi migori kachilo opapo kanye mane warite kando gini ni nde- akia ndege nolori akia ni kabunde kanye mane warite an ema nayawo ni chilo pap kendo nadunyora gi miel ka werne ma kane wa kanyo to nogombo ng'eyo ng'ama an Okay. ne wabedo piny chieng' machielo kendo ka koro ji ose- ose- oselos wach siasa ne kaka dhi mbele Mm. ma nitiere jo caravan mane riembo caravan gi ne nitie kaka ne dwa maya nafas Mhm. to nakonogi ni an ok adwa pesa nikech ne giwe ni adhi dwaro pesa molie Koro an ok adwa pesa Mhm. e an ng'ani nitiere gima nosetimo e ngimawa Yeah. koro aneno ni amba duok lweta Aha. eka ne giyiena koro kaka omedo dhi ochilo nochuno mobedo koda piny e to wiyi we kik wil ni ochiloni achalo nergi Oi. mama gi ni e- e- min mama gi oai dalawa Okay. wan gi anyuola achiel wasolo kumoro achiel Eh, waingare makara kara ibur je wuon dola kamera koro iyudo ka kane wabedo piny to nakono chilo ni an gima inyalo konyago jatelo Mm. band ka nyasaye otimore nade Miya omiyi ball loch band. Timiye aminya miya e banda. Oh. Wan gi mini banda. Wuok eh, gimoro siling alufu kia ni mia ang'wen gi piero aboro. Minyalo yudona no tok loch ok sani. Nikech noyudo ka no- chalno noda miya gimoro alufu piero abiriyo ni tich matiyo. Koro an natiyo kode nono ma nyaka chieng' misuto bodyguard mar eh, ng'ani ni. Bodyguard mar eh, Joe. chieng' mane jogi nyong'o dhi endos ochilo migori Eh, yudo kaka okaye e platform aha. to nyong'o gini donjo ni jo em- ni ochile ma gitimore nade ema i- i- dwarore odm Mhm, mhm. lisesni mano kalo moko nyakalo nyaka tie ita Eh, makari sekali matek. to gikone ni kanyo siasa no noaye maber Mhm. eh, like generally ochila asetiyone kabisa Mm. gi chuny achiel Okay. lakini ing'e josiasa gima gin Koro mane momiyo ne awach a- a- a- angeko kar siasa kanyo nikech chal ka gima a- aneno gino adier. Eh, ko- Okay. kata kata an ane politics Okay. ya ane politics kendo tayari an gi party

mano be nyalo bedo don ka support baba to mano nyisa support orange but ok support eh, six piece ine gine machielo ok ni ok e yo marach mm. lakini asebede siasa mm -hmm. ma aseneno gima orange otimonwa kwa locho mm. e mca set ka okay. e.
koro pari ni mwaka galo idwa chung' koso nisi chung' koso ere ka ere lero an lero kanyo an e kachung e kachung sani ma kata kawuono ni kilor e kologi ti wacha wacha ma kagalo mm. to senge ngai wewi eh eh ma kagalo gonyo kendo amiyo nyaka ngama tiyo pressure mm. nikech jipo jomo chung ngeny to ni an monya wuoyi wiya mm. to sana be wigi kwil ni en be ochalo ya kazinda adier mwalawre go mwalawre go kom to pok nonenore nyaka ne donje kom nikech ngare ngar no biyore koro we wadonje thum

Mm. wan motemo waloro ne jomoko be account hackers moko ma osiko ni Mm. bing'eyo ni biseneno promotion ma kamae kari kari gini na gini ne there's a time mana koni ni ni bwana change ne your facebook name to koro name mar msanii motiyo sana Yeah. and hiyo kitu i- imeenda tu vizuri mi i- kora ni imeenda successful Yeah. to ngino seta moja tume moko kiro moja tume moko bwana nying nyinga ni bwana witiyo go mondi uma adoro nyingi mwaloso go thumka tiyudo kwacho yawa gino tamore password na nolal o create page manyien aki ang'o ang'o to kata i create page manyien samoro be iyudo ka samoro nyalo chulo nyaka log in si nini osawo hizi vitu lakini kwako hizi vitu zilienda successful kare gimomiyo Ni ang'o ni momiyo kendo jathum kiromogo man ma experience such problem Mhm. eh, wan an kaka sani an an family mar wema records yeah yeah

suffer Mm. eh, struggle Mhm. mondo wa wayud facebook nikech facebook ni aja advice ga ji ni ki create facebook make Yeah. sure ni iketo gmail address ni facebook Mhm. e mar ni kata ka ng'ato kwale Mhm. to wanyalo duoge mayot Yeah. mwamayego Mm. kata ka password ni olal Mm. to wanya yude nikech seche moko namba mane ilosego to niseweyo ma jo-safaricom omiyo joma Osemiyo chielo machielo. Eh, koro ing'eno ok wabi pesta ng'acha ni yawa kawnwa kodno odhi neno ni embe u data peligo Eh, Eh, koro en ga advisable ni ket email address ni ilink e facebook ni Eh, in case of anything wanyalo trace e Mobe mwayude ka bet onego gibed kata email ariyo. iket aketa ariyo kendo ichak iket backup ma backup e- Mar backup. i- i- i- i- gine, e email kata mana ka in gi girlfriend Mm. kete mar backup obed mar girlfriend kanyo be nitie pero primary gi secondary eh wan gi primary gi secondary Mm. yeah mano ber kabisa koro i- i- i- nitie puonj mwayudo ka e facebook nikech an kaka producer asega yudoga cases mar ni jathum o- olose facebook mare mang'eyo mosetimore eh, ng'ato obedo hacked ineno maybe nitiere difficulties kata problems moko mi face e youtube mari e, e, e, e facebook mari makagalo nitie ka mane tich mutiyo koro ibro connect gi makagalo ang' noket namba ne piny kanyo donge koro m- nyiso ni makagalo ichulo uh, monthly yeah yeah an a basic Mhm. salary Okay. monthly salary Mm. eh, office wa ni general motors actually office wa is the second large office in kenya Ah. topped by safaricom only Mm. eh, sama is a huge office kata kiwinjo thumbe na mamoko ibrodo ka timonegi nyaka commercial Okay. commercial oluonga nyaka cho canada office ma san, nyaka san francisco wani office Mm. oluonga e nyaka En mano ni koro kaka ing'e ang'eya ni gino ok nyal donjona direct, odonjo ir ng'a Nitie- chielo. nitie kuonde minyako donje. Channel no. Mm. Bado ng'i- kanyo imifwenyogo ni kare ji ok e dwari ji te. Kech igolo e dhogi kineno. Eh, donge
Eh, bwana kare mako ofis maduong' seriously eh, thum thum ne terayo arawa dong' Koro eh, makakalo chamo pesa eh, pesa di eh, per month eh, eh, e tijni. e tija ma ondikane Mm. tija ma ondikane gima anyalo wacho en ni polis gi jopuonj to ingo gi salari
Bwana chao serikali. ogacha sirikal Bwana serikali ma iko na mikono mire- mirefu bwana. Ile kukushika Hebu niambie eh, kok eh, estimator ne kuodh naka jogo kwinji jogo kwinji wan kendo waji ariyo Ah, in ng'e ng'eya ni ng'e ng'eya ni KRA government maya pesa madhi alufu apar ng'e ng'eya ni government dhi gi pesa na madhi alufu apar KRA eh, be kawo kose ng'ade te odhi almost 10000 koro jakwano Koro- to ng'e koro maber pambana gi maisha ni ni. jakwano ng'e maber ni en ga pesa mane michako maji chakre alufu apar kadhi Eh.
bas Koro boka waga gano kwano. oh, Wad- waduga ne e, e thum ka ayudi ma koro e atimo ni interview eh? Ma, kamano Eh, thum likni mar thum ni na akaloga e youtube mari taneno to kendo mm, to kare mano ok joangla kendo Eh, gima ne keta e timo thumbe minenogi mar bongo Mm. kaluwore gi environment ma ng'ato da- donge. Oh, Bundao.
Yeah, Ama- Bontao. Aeto an weche hera ne chanda ga are tin. Mhm. Nikech eh, nok ayudo hera mar mama. Ng'e ni mama ne wapasiana go. o- Ogola. Tien odong' odhi. Koro an nadongo ka moment mana amature eh, girlfriends ga ema- mane nyiri mana bedogo nyako mana bedogo ka an go Mm. ema naneno kaka minwa in fact nasika dendo ni eh, naluongo ni We- mama we- we- uyumo kanyo wacho wacho wacho wacho nyiri manibedogo uyumo kanyo donge ing'eyo ni donge ing'eyo ni very important nyaka iwach wuoyi maber ma unajiongelelea ya donge ing'eyo to wang'eyo ni nyako to pok abedogo achiel Eh. nyako to asebedogo Ina- mokalo inadika mama Ah, ah. Ay, baka kalo ya.
O- ok ni gin adi mwasewerego okay Eh, lakini ok wanyal lakini wacho ni- kenya kalo 50 dong Ah, ok ginyal okay eh, dhi mbele Mm, koro eh, maisha na ing'e ni nadongo e borders mar kenya gi tanzania Mhm. koro tanzania ne en kumwa en walking distance kuomwa Eh, alafu joka jobongo Joka Oh, Jobongo. aha. koro Kanye mane weche hera nochwoyae sana alafu machielo be ing'e ni thumni ok en aena ni ne en gima namanyo Mm. thumni nitie kijana maluwo bang' babwa Mm. ne jathum pod igo gige ne oyigla nyaka sani Okay. iluongo ni ayoja gita Mhm. e, koro en ema paro ni gire inochi- juoke inochier kuoma Okay. to bonga ase- asebedo e industry ok matin Mm. kendo iyudo ka eh, fa- field mar bonga ng'erae Mm. and even shows ok en gima thothne amanyga shows gin gik ma apoga apoga email odonjona Oh. e yor bongo koni Mhm. eh, but iyudo ka koro bongo nigi expectation mang'eny Okay. eh, nikech eh, Dwaro Alafu- kwani en ma samoro eh, kata be ni antie gi ex Stations donge apani onyalo bedo mayot nikech wan wanglawa ka iyudo ka uh, maybe ka Willy Paul dhi perform to obiro kawo uh, ja uh, iluongo nang'o dijai mare kata gi dancers ten ochak wuotho wuotho dhi adhiya gi bonsane but ma- marwa ting'e ni nyaka iwe- i- i- maybe nyaka i line up ji moko ma- malawo mapar kata boro okay e mano be mago timore to eh, asetimo bongo Mhm. ang'eyo bongo en en thum ma change Mm. seche te kawuono ang' ne nende Mm. kiwe ni mitimo na en kinyudo ko change mfano Mm. king'iyo thumbe ma kata diamond wero kawuono Mm. iwacho ni ok gi make sense to use to use nikech gionge message to kiwinjo man gi message to ok tere kumoro sani Mm. eh, king'iyo ang'iya artist ma bongo go ma- matimo maber Mm. gin jok mokip changing mara en ya mapiano mara en ya afro Mm. mara en ya ang'o koro iyudo ka en e fusion mo- mabe ipego je ma iluongo nang'o Mm. koro mage ma kanang'iyo takoni ei an ana jaluo ayie ayie ni kiswahili to en mar joluo wala bin wala en jaluo to kiswahili ni nokalo gi meli modhi gi wala bin wala tanzania mosoma tanganyika Nitie osiepna moro mane wachoga ni jabongo gimomiyo jobongo ga eh, it ga samoro haraka koyudo connection ni jogo wero ga pono giwero pono Eh, to eh, to iyudo ka gik ma giwerogo ki translate ni idwa wero kijo- eh, eh, kiluo koni en gima rach mokinya kata tamuka lakini ok bongo ma, ma- ok mar jo Kenya en Kiswahili mar jo Tanganyika ema tim nigi timno Mm. eh, king'iyo mifano kata king'iyo thumbe mboso Mm. onge thum mboso maler Mm. onge thumb diamond maler Mm. kata mana mario masani yienene ka nitiere ng'ama wero thum maler en alikiba Mm. eh. Mhm. koro ing'iyo gi bail rwakruok giromo nyisi ni ok apar ka thum ni ler Mm. alikiba kobiro dalau sani ni obiro propose ne nyako Mm. tinyaka we ng'a bit a little bit serious to diamond kodonjo to ibiro koni ma ma rubber stamp Eh, koro iyudo ka gipogore diamond duong Mm. lakini heshima mar koka ndowacha tin kuome ya koro anto ka nabedo piny to nakoni "Ai, higni maneno ka bachomo ma koro adhi donjo 30 ni Mhm. ok onego atim gik ma ganjawo Okay, yeah. e, nikech eh, koro ma nyiso ni adhi chako anyalo bedo gi family anytime to ok anyal gombo ni nyathina otim gik mana timo ka I don't lead by example e ot okoni babu en ng'ama oriere to naduga yudo ni ajawoni ajawoni kare be inyalo time moriere mok irwako pien dhiang' in fact ajawa na iluonge ni modern wangla. ya modern wangla chon no wangla nok donjna nikech kaluwore gi lewni ang'ama an, an ahero ga swag en mana ni nitie kuma nadhiye e weche tich Koro imagine ni Eka duogo, kijana ni koro- dwa kawo pien dhiang' ni ada oketi- ada ka pien dhiang' aketo kuoma Mm. Gakala.
gakala ni mane ka adonja jawo Mm. no moda moment mana jawo ch- ochako change Mm. gi mara jawa Mm. kanye mana chako winja jawo ma ana jawo mang'eyo Mm. en this modern artist lelo nyiso ni chon ajawa ne en jok ma- mar jok moti donge ne en mar joma Nikech kijana dongo dak- dak rwak kech pien. kona ne otieno alok en kijana Mm. kata inde mower Mhm. nyaka sani pod pod ok en kijana to kata kiwinjo kata wendene Mm. pod ok wende masani koni actually ng'eni wan ka wan- wanyadhi kata kwero to nyaka 15 minutes yeah yeah Ne.
koro akone jaber ni Mm. tagombo sungo ne jopiny Mm. to sunge ne jopiny tiyo ken asunge ne jomoko adama asunge ne onagi nagieki Mhm. to nikech sani be wan e ajawa to the world Yes. ang'e maber ni jaber bo ibro sunge nyaka loka Donge. kamano ende mane mane a- akoni adwaro change Mm. from whatever I've been doing Bongo, from shift Bongo to Ohangla. to Ohangla. Okay, okay, Yeah. okay. Which of course uh, antie nyaka gi shows ma a reject Mhm. almost a day nikech noyudo ka tayari asetimo Ohangla. Say change. Koro ok adwar dhi chang ok adwar miyo ji mchanganyiko od- od- jo- jok ma nikech adwa ji manyien. Mm, Eh, achalo ng'ama koro war koro. mm, Koro jok ma dwaro manyien gi mm, ineno seche ma size 8 no o- o- o- obedo born again mm. noduogo kaka Saizet- Saizet Reborn. Though nokorucho thumbene ka, Mm. lakini noweyo nok onyal timo show moro amora mag thumbenego. Mm. Eh, Koro little lit mar we pesa kaka naweyo pesa Mm. e safar adek nikech eh, atimo angla aweyo th- pesa mar thumbe masebedo katimo little lit kendo nitie jok ma wuoye ma nitie nyaka jok mokawo ng'a wiye rach eh, nikech aweyo kuma asegere foundation monego bed ni koro awiro awira to dhi mbele Yeah. ni adhi e gima koka chako ni foundation but an ma ang'eyo gima manyo Mm, Mano adier. kamano koro mano emomiyo an e ohangla kendo abedo ohangla fall Koro eh, nyi- nyisa ni thum miweroni e jaber ni koro iwacho ni idwa songene onagi donge lakini mondo mi koro at least wa- wanglenge ni at least dhi malong kia- kidogo donge Yeah, yeah. mondo ji eh, eh, oele- oelewa nyako ni en pod en ah, girlfriend miru manyien koso en jaudi
Mm, nyako ni Mm.
Mm.
Ngech Kor- boka galo ibedo addicted Yesu achiel. Yeah, I bet addicted.
Ibedo Ing'e- addicted. nya- nya- Ng'ama onyombo be bedo addicted adieri. Ing'e ni ng'ama hera chande ma bedo addicted ma Do pod- ibed ineno ibedo addicted gi hera Mm. alafu koro ikawo wach ni, "Mm, gima bedo go addicted ni ok anyal bedo nasika kawe oko wakaw gino ket ka Eh, eh, mago to bedoga ma mago to bedoga Mm. eh, kendo kata in in ga ing'eyo maber ni nitie seche ma ijony gi dhi menyo tikone ni bia bi bed kata ndalo ariyo adek ide kae to kok idogi e, koro biro mar ndalo ariyo adek to nitie e, lakini kawatua ni adhi dala koro adhi dala gi nyako koro amua nakoni pod amiyo nyasaye pod akawo

bwana an an gi dhako to an gi nyathi ineno ka samoro madam moro neno kacha koro kaka wuyi ma koro masil mayom ni eh, mand sam ni Ni- ineno ka nyako moro ka ng'iyi ni oneno interview ni ko- koneno kar eh, wach mare ni nasenyomoro wach ni magi nyiwa gi be gombo gombo ni omake badgi donge Yeah, yeah. Eh, koro Kendo- nyiso ni maka galo an nyiwagi ema nyaka mak badgi Mm. eh kogik abro bira bira kone ni awiko ma ito koro ichung na yango Eh. an gi nyar nyathi onagi eh Mm. eh jaber nyar onagi ni Mm. ada ni goya backup itera dalagi okay maka galo in gi thum manyien yan gi thum manyien Eh, thumni eh, aneno ka iketo title mare obedo kiingereza Yeah, yeah. Hmm?
Gino nyiso ni gino ose- osedhi matut mi ochuni iwuok e bongo michak iduogo e wangla mondo explain alafu koro ichak iketo title ni obedo kizungu eh, maka galo miwa secret Uh, kata thumni matut E, gimomiyo wachak gi title gimomiyo title obedo kingereza Mm. eh, kaka nakoni ni awuok komachielo kadhi komachielo Mhm. to ok anyal dwaro lose jok mane an go ka Oh. adwaro ni gisapota Dwa ni- podi abed kodgi Mm. koro nikech eh, jok mane an go thothgi nok gin jok mane winjo dholuo actually kiwinjo kata thumba mokwongo miluongo ni nakufil onge ng'ama ng'ega ni ajaluo ya kiwinjo kata mana sama sos ok inya ng'e na jaluo kiwinjo tam tam ok inya ng'e na jaluo kiwinjo ni pe forsa onge keche a lot of them atiyo gi kiswahili mag jo tanganyika Oh. ya koro but seche mowuoyo to accent na to bro fola na jaluo eh, lakini kogi kiutunzi mar bongo antie kata jothumbe madongo mineno stars madongo gi nitie nyaka ma gine wane writers mag thumbegi ma, ma, ma, ma hit okoga Mano adier. yeah koro addicted nying mar addicted no Mm. nakete gi kizungu mondo jok mane ong'eya kaka Ybrax nikech a- e nyinga mar bongo ni Ybrax. Ang'o momiyo Brax? Mano kaluwore gi life makale emomiyo napenjora ang'o momiyo an. Eh, koro jo kaka ing'e ni nying gidhi yudo ko change gidhi noti- bell, notification bell dhi ring manegi ni ng'ama kama oketo thum Franco Makagal they don't know Franco Makagal but ka gineno title to gidhi yudo ka addicted ginyalo bedo gi hamu mar winjo ni to ang'o ma is eh, addicted en ginyalo weni en thumb Addicted, Kiswahili ah, yeah. koro gidhi yudo nafas mar ang'o mar eh, ng'eyo koma dhi nikech gidhi yudo ka en an en Ybrax kendo olokore Franco Makagalo and eh, to joherana manyien to dhi yudo ka nying Franco Makagalo gisenge ni ma jajawa to nying mar addicted ni dibed ni ajawa gi lok nikech wi- i- i- inda kende nobukore otimonwa thum moro ma jo Homabay akia ni be wadhi winjo adieri nikech Kiswahili leo to ng'eyo bed Kiswahili to kalo gi meli Mm. koro ot- aki- macha akia noterwa kae lakini wabro struggle Mm. nikech wajo o, ajawa waherore Mm. eh, wajo ajawa waherore koro wabro struggle e winjo message ne gi fina mar fina to wang'e wanya winjo mayot Mm. mar inda ema koro chando nikech nyien odhomo kiswahili Du- mat- ma- matiende ni eh, ei- ei thumno nyiso ni ishuku ni maybe kiswahili gi nyalo bedo ni fina momiyo germany ing'e ni macha koro bongo Mm. eh, an akete- akete- ate- akategorize e bongo nikech fina ing'e ni tanzania iluongo ta- another name of tanzania en bongo Mm. to thumno ka mar fina to mano is uh, Bongo artist. bongo artist di- eh, doing bongo song Operating, eh, aha. yeah koro manyiso ni account mar fina to kopa ema odhi bedo to odhi bedo kaka bongo Mhm. nyiso ni yie kode gima otimono koso Ah. tiyo ka pachi ah ok anyal pingo nikech eh, mm. eh, gima otimo pod okelo ma development e piny ma e, e, e, e nini world mar ajawa kar ka mm. pod wamedo ting'o ajawa to level machielo ing'e ni chon ajawa nok nyal nok nyal timo kata gi ja, ja, ja chon wan gi genge ok ni nyal timo gi genge mm -hmm. ok gibi winjore ma kata mana kaka jagenge dawere ja, eh, jua kali dawere ya jawa ne onge lakini sani ko fusion ma koro gik ma koro wanyalo fuse gi adhani ni mm. kidogo kidogo ibro winjo kata mana ni oh eh, Musa Jakadala otimo fusion ne kata mana gi ng'ato kaka sijui ni Chris Brown yeah. koro thumbs up janabi
Janabi big up okay waduoge track mari Mm. uh, makakalo thumni aneno kikuodo iye kendo ber kabisa aneno ka chien kacha niwacho ni uh, in kaka artist kaka samoro wacho ni pod wa samoro wa, wa categorize eh, kar ka upcoming artist yeah, yeah. iyudo ka nitiere kaka ne wacho ni it is possible mondo mi uh, artist mani ground ka man piny ondikne ng'ama ni malo kachacha koro in kaka ng'ama nosebedo ka nyi isewacho ni ise take part gik machal kamago e thum ma koro igolo sani ni thumni ngech hata asewinje share ne e experience mare gi fans ni thumni in emindiko kendi koso ondini ng'eni ni indiko ne ng'ato dong' koro ma be nyalo bedo ni maybe ondik nikech an kawinjo to mit opogore ma kela e ywak eh, iyudo ka samoro aywak ga ni iyudo ka upcoming artist nitiere kaka gintie gi talents moko mabeyo kabisa kendo lyrics ma gitiyogo is very strong enough ineno but nitie kaka ing'ado wigi iwinjo Yeah, yeah. Eh, nitie kaka moko ikawo ibaro itimo nana there kiting'o wiyi tigo in pap I- in ionge kuma idhiye mm? in iywak ni in ang'o we hauna mbele wala nyuma ineno gik machal kamano koro share ne experience mar thumni indike kendi koso indike gi ng'ato nikech kang'iyo akili mantie e thumni gini eh, diera Eh, e thumni Mm. to penjono ok wendo nosepenja kumachielo Mhm. e, to ajakono ji ni an upcoming e ohangla Mhm. lakini ok an upcoming artist asebedo e industry kendo industry en gima osebedo ka miya upcoming en ng'ama pod ok yud kata mana show lakini e ohangla to an upcoming nikech pod akia chieng' mabiro chako yudo show mag ohangla Mm. koro Uh, mane kuma upcoming kale but kwa doke koro e creativity gi utunzi mar thum mm. to mm, anya kwacho ni ki ang'e ni jomoko nyalo jomoko nokona ni bwana ok kisound ng'ama kok okwongo timo wangla mm. but eh, dwoko ne en ni onego ikona ni ok asound ng'ama kok okwongo wer an duonda oseng'iyo ga giweya oseng'iyo giweya koro manyiso ni kata ne en mana ohangla no eh. bora naseyudo ki eh. tang' nawere ka ng'ama werga mm. koro mano emamiyo thumba mar ohanga addicted na ni mm. onge ok nyal sound kaka upcoming mm -hmm. and mano mi kata de bed mana nikech kano kado ndik na tan upcoming mm. do do winjore from vocals mm. kaka a, a struggle kata duond kaka wer gi duol ma oluoro microphone nyiso ni weri thumni ndiko kendi miwere kendi thumni andiko kenda Mm. in fact ok andike kawuono ok andike nyoro En gima osebedo thumni ka- nandiko 2021 wow kane ago kwan e, e, inde covid Mhm. e, kana koni m- yudo actually 2020 covid no notera teke teke mm -hmm. eh ito kodi taki an notera na na noket na na gine naloso mana changa dala eh mana ana uso nyaka fridge bwana ite yuso fridge mm. ana uso na na, na nyuo changa mm. na nyuo changa ma chief omolo miwinja luongo ni mm. chief ni aluongo ni chief ni nobiro kwa ni ami dweche adek e uso changa koka maki igedi
nyisi no nyayo ni mondo e table Noko biro nonge chieng' mano biro maka. Mm. Onge. Nomi da first one tell Nomiya ma legal business mondo mi. Eh, mokona ni in okabi. To me you set me time. okabi biro e, e yard e bunge ni wolunge ni wolunge ni bunge. Mm. Bunge ni okabi bire. Mm. Takone ni tijini gi chunya chiel, mm. ti los pesa. tidhi gedi wach mani dak kowa duka ok adwa hey, eh, chief chief aina ok anya bedo e gwenge te
inde onena assistant chief Mm. kawuono to koro ing'e ni en chief sie Okay. eh.
koro eh, mano emomiyo kichiko itie jok maluonge thumno aluongo ji matin Mm. but gin jok mose play major role e life na Mhm. eh, kech eh, yudo chief mani piny omo kamaki tem Koro penjo machielo eh, nikech thumni iwacho ni en gima ne isebedo ka indiko way back eh? I- inyalo support artist mondo ondik thum koso okram e wiye ere higher percentage mi, mi, mi recommend jathum onego bed ni ndiko wer koso onego bed ni chung' chung' apara ni wacho ni "Ah, an gigi amako e wiya aleko aseleko gini adhi were kata gini gir juogi ere kaka gini work according to you ing'ani thum thum en kipaji mabiro ne ji yo mopogore Mm, e ng'ato kaka an kata sani mimiya beats mar eh, bongo mm, to abro mana ko- abro mana kone ni sawa ketna mana string mar chorus to nikech eh, adwaro gather kiswahili chuno ni abro bedo gi kalam tabro ndike tabro time sano manyiso ni mano kat ndiko gi beats but ka ndiko maonge beats to eh, bonge en gima ne chiwa kata e nindo Ae pok a- anindo to awer, achiew ka wer. To kaka achiew ka wer nikech ang'eyo maber ni ma ne lek, en sime ma kawo to awere godo to abole kanyo adok e nindo. Koro kiny aloso iye. Koro nitiere ng'ama biro biro gi akili gi, gi wiye to biro time kaka wiye oyude. Wantie gi ji akinago, ging'eny. Kendo wantie gi nyachielo ma odwaro ga no perfect gigene obro ndiko gi wi obro wacho gige to obro ndike piny ma ochako ng'iye adier ni ah ka onego atim change moro but change ofed nyalo chandi koro yudo ka nitie ng'ama bedo piny ndiko an kod uge korko ohangla pok ang'iye wero ohangla ofed and bro, pod bro chuna ni nyaka andike matin Koro according to your uh, experience. jogi te beyo Mm. eh, jogi te are good artist ma wero fed Romre makagala wacha ne. ma wero fed ing- ineno shida mar wero fed Mm. en ni inyalo po kibukori in iwe ni wer kar iwero king gir ng'ato Mhm. eh, o- o- of- ofed minenono Dum kata kalabe nyalo kier. aa kalam Mm. kalam ing'e ni kindi i- i- ima- Bedo imanyo piny beat ti- mm. Eh. waza Tum, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ing'e ni seche ma im- imanyo ry- ry- rhythm no Mm. idwa chako manyo ni words mane manyalo donjo gi rhythm ni Mm. ma ok kier Mm. lakini seche ma adonje gi ginena Mm. ba luwore gi jathum mabedo ka winjoga adhi po kadhi e gire moro mana winjo chon to oselal e wiya koro wiya kwanyo ni ma gima chielo nyiso ni jok nyiso ni jothumbe moko ma ma weroga thumbe jiga kata iwinjo ni thum en thum en odwa sound ka thum ng'ato en ng'ama ok obedo piny ondiko en ng'ama ochung' achung' owacho ni juogi maybe oyudo eh, kaklu kidogo kaklo kidogo eh, to en omuoch amuoch to en omuoch amuocha Eh. to pache odhi adhiya ni mane kaka en Donge umiya ng'is ni giyo koromre. Maka galo miwa pesa ndi.
koro Nge- gi- gi- Gimine ne wadwa wacho ni Mm. ok ni wawacho kaka ni nitie ng'ama odhi konyo kacha. okay Mondo gi jothubi ong'e kaka timo. Gibi ng'is ng'ise ng'a e, bedo ng'am do ni na kama ing'eyo angla but e, koya chat isebedo artist ma ma- ma ma bi ong'eyi do. okay kaluwore Koro gi- share share the experience. kaluwore gi studios masetiye Mm. e, e ma- managements maseromogo en ga advisable ni ka ber tindik thuma nyaka management ni be chak kale gima indiko mar mondo mi in iwinje in iwinje kiin lakini jok adhi winje mopogore mondo ginyise ni gima indiko ni gini ber ka wanyalo timo changes lakini moment mantie gi offered management dwa dhi winjo gini nang'o Gin- e- e- en ing'eni asekone kona ni asekono man- manage me- antie gi thum monego watim seche moko en kaka bongo mok wadhi seche moko aonge band onge kaka wanyalo dhi rias an mar rias kenda gi gi e wiya koro kona ng'a achielo ma wakonyore gi thum cha odwa ng'e gima an atimo nang'o ok obi ng'eyo koro eh, ki an to aneno ni ng'ato ka ber to ka thum ok en gima ringo ma ting'i buk ni idwa wuok ni kawuono titime mm. kaka hatua kata king'iyo thumbe ma ji osetimo kata thumbe motimo mabeyo kinono mm. jothumbego biro koni ni thumni ok nandike kawuono mm. e thumni en gima nandiko chon to nok omake na sense mm. koro kaka sa dhi e kaka amedo ng'iyo mm. anya miyi mifano gi thum genge mm-hmm. e, e, nini ki nitie thumbo nyako moro ni saru gi trio mm. owero ivo ivo kinsewinje maintain hivyo hivyo ki neno about thumni saru notdeki almost three years back koro kone kane en gir ofed depode ne wi doonge to nok make ne sense emomiyo Kana kana em- chire chire musu. ya emomiyo chieng' moro achiel ka nochako romo kode kuma nondike Mm. toyudo ka ngech giri to once nise nena nena chakruok ne tiseng'e kaka nodhi to yudo ka odwa odwa teme ane kendo e to koteme to teme gi kendo kotemo duse matin mm. donge kodhi godo ir management to koni gini ber gini dwar koro mana gini ne wuoyi machielo nikech kaluwore gi dialog muwuoye mm. donge magi amwa gi manyo trio okay. thomo timo maber mm -hmm. sana Mm. To ka doti den gir ofed, nodhi mm. time ginde cha kaka ne no, no, no yani kaka nosetime to yani kaka nosemanye to ok mm. nowinj ka donjone. Mm-hmm. Kiwinjo thumbe motimo ofed thothgi, Mm-hmm. thoth gi ang'e gi e bongo mm. ibro yudo kok gitimo mabeyo okay. nyaka diamond ni godo jathum mawinjowa kata manenowa ndiko thum bedo piny kawo time gi thum ber moloyo chung' tibiro chando producer yeah, yeah. nikech producer en ng'ama wiye ng'eny entie gi thumbe ji mang'eny koro kaka for example an iyudo ka an abiro wuok ni maybe aloro studio pod adhi go live bands ineno sama adhi go live band kucho jathumbu okasi gi simu awiki deko gi thumba ochako yanyi owacho weche mang'eny samoro odhi nyaka social media ineno tiyudo ka thumni adier nosebire mosechandru mosemiye advice mi itimone koching ngech noko prepare kane obiro ma thumno miye dek ma iseyiene mondo mi olos- olosi then obiro si- siko kochanda siko chanda ni koro release na gori ok ok mi kata time kaka producer moro mondo mi ichambwa thumni iwuoth e thumni mondo ilosi koro eh, eh, eh, artist onego bed ni gin jok ma ore e thum donge Kamano. kibiro record before ibi record thum eh, onego bed ni at least female ndiko donge mano points ma mowuoko then kaso be producer it will depend eh, gi producer gi kaso koro idocho sani e, e, e wangla mm. jothumbe ng'eny mago wangla makagalo ere change ma in go wangla kono wacho ni e, makagalo donjo to nitie gimodwa change ni kata departments mag yudo ka cs gi iyudo ka ni samoro be inya manyi imayo ng'ato tich imiyo ng'ama chielo kata ng'ani kodonjo to promise gima kama kama gima ne ng'acha ere kaka koro ngech ok ok watong' wadhi kama ilukri ok itwoye in ang'o ma idwa kelonwa manyien mo- ma, eh, channel mar ohangla wani indasi ma wan wan go kani mondo mi ong'ere kaka eh, future wabedo Mm, ohangla ni Ee, gima dwa kele manyien malich Mm. en temo ni mondo angla obede ni och- the- ochalo international songs Mhm. ya tiende ni an adonge e genre machielo Mm. ma manyo eh, artist mamoko mondo utim godo gi- gi tich manyien en, bi- e- e- en ga achiel kuom business e iye kanyo ng'eni all along owanglo ni ok en ga gima thoth ni ji ne timo ga kolabo ni atim gi ng'ane ni atim ne onge lakini kama koro chope ni eh, ok an ka mar compete gi ohangla artist wetena an an kar ka mar ni agolo ohangla atere kuma chielo mm. kuma pok jogi ochope mm. kayudo that opportunity okay. ma ok anyal wacho ni am that hero madhi time mm. but awacho ni an gi geno ni adhi time idwa chopo kanyo through ang'o ere steps midogo okenge midogo kawo mondo mi gino chop kama iwachono mana tich matek mm. eh, mana committing myself fully into... dokata jok mantiga gitiyo matek osewacho ni jogo tiyo matek jogi tiyo matek mm. but their dreams gin gin gin nindo ka gile nitiere ng'ama bro biro e studio to leko ni an er ng'ama adwa golo no ende ini ne e mm. market mm. tende ni endo timo angla koko kwa na dagolo enda adagolo no jaka dala adagolo ni ngane ni mm. ni maka maka timo kata ngane ne ok de nena an mano gima onge kuoma eh, an mano gima onge kuoma an gima ni kuoma en ni ka wanyalo yudo kaka wachoro thumni mm. to level machielo mm. ma thumni bed recognized worldwide so, oanglo osechako bedo recognized okay. yeah, e africa oanglo ong'ere mm. nyaka oko mar africa but mm. koro iyudo ka jothumbe mokete ong'ere mm. jogi, jogi ok ng'eny mm. e, to king'iyo hip hop hip hop jothumbe momiyo hip hop ong'ere ng'eny sana nikech kata mana king'iyo fast music in america ne gin hip hops koro penjo machielo magagalo wadhi chap chap E, inya- be inyalo support ni en adier ni jathum maduong' mosechopo e kiwango fulani onego bed gi ng'ama ndiko ne wer Nego bed gi nitie gi grup makonye ma en koro ok olos thum kende. Nyasaye ne osekonyi ibiro kata iloso oseklo moro iitgo. Kata isebedo in, in, in industry for uh, wacho 10 years kata 20 kata 15 donge. Uh, be inyalo wachona niya nya- ber ka artist bedo gi jok makonye Okay, koro mae adwa duoko eh, gi yore ariyo. Mm. Yo mokwongo, wantiere gi jawer to ok en jathum. Mano adier.
Wan gi ng'ama ong'e wer Mm. ma Nyasaye omiyo dwol to onge gi akili mar ndiko thum. Mm. Mm. Koro ng'ata kinani to Nyasaye komiyo nafas to manya manya jandiko Ng'ato. Mhm. to da, their downfall osebiro ga mang'eny manyalo miye nyaka mifano kata gi jobongo ok aluor matonya ni kanye aya ng'ane ni kanye nyakoni nyako mane- maluongore ni african eh, princess ni ng'ane ilu- iluongo ni nandi Eh, en go osiepna kata gine ni budhe ma koro nyaka ne nyuome wabudhe kapok wawuoyo mm. en kanye Jay Melody ema ne ndikone Jay Melody oyudo nafas mar timo thum obedo artist maduong' ng'ada ndikone en kanye ochung' mm. koro ka in jathum ma okawo bi thum kaka ohala mm-hmm. nyaka ilan from jogewa machon mm. ng'i ng'ato kaka Omondi Tony ng'i ng'ato kaka Musa Juma Mm. Those were brothers maonge ng'ane ndiko ne wadgi thum. Mm -hmm. Na ng'ado ndiko mare kien. Mare wuon. Koro an to kaka makagalo. Mm. Kan jathum adieri na jathum. Mm. To kata yudo mana fame kawuono hit. Mm. Ok abi ndiki nikech seche masendiki tini kao in ibiro weye ni in e wi garino. nikech seche ma wachwanyore nikech chwanyruok to bedo nyaka e ot ma wachwanyore matin ipusona to ni sani ing'e ni nitiere jok makoni ing'e ni ng'ane ne moting'o ng'ane ne malo ma ng'ano kong'e- gomba gomba gima chwanywa ng'ato yie nyaka mi gimoro kama ka wachwanyre to kaka itieko e ground gi fame na no gi pesa in eringi ing'e ni weya adong' kanye ero koni kara dene an kodwa nyalo koro ata nyalo advice artist ni ndiko jok makonyi ber Mm. to ndik jok ma konyi Mm. e idea ni Mhm. kik iwe ng'ato bi nigi idea ne Mhm. kawuono an andiko thum kama a kiny adabokora wero ni eh, romba nikech ng'ama ndiko na en jaromba ong'e ma ndiko romba Mm. kata nane nane ajawa kadwa koni afuse gima kama gima emokelo ma a. Mm. Ah, don kata koma chomo ok ang'eyo Nikech in- donge inyalo inyalo fwenyo inyalo fwenyo i- i- nitiere thumbe moko ma machon mane ne iyudo ka ng'ama wero en ng'ama chielo to artist be en ng'ama chielo yeah. donge ineno ka for example nitiere thum thum mane osogo nowero ni betha nyaka bondo mm. thum no ng'eni en thum odero jarangui okay.
mano thum odero jarangui odero jarangui mano ndiko thumno mar kata king'iye king'iyo tibiro ko yudo ko dero be omak kamera ka oembo wakt ni wero gino aya kwachako kodok kuom ga- kuom boy landlord go tich nyakor nyuguda do ineno gik ma gik machal kama alafu thumbe go ineno ka nigi ni hit, hit songs In ine hit songs. hit songs Mm. koro nyiso ni uh, uh, ma be inyalo recommend donge but oti mariek ng'ato ti mariek Yeah. ineno kopo ni ng'ato mi thum iwinjo ka ng'ato ne nigi thum momori mm. ket ng'ane agreement ya obed gi non disclosure agreement kaka wine bo ichule anything mowuok kata en moa pia gineno to en in for it ya mani ka bro mi nying ni gino ne mari lakini ka abukora ni adama di ami ma matin to atothom to golo gima duong' ya ya ok winjo to kwa winjore maber A- bora ni waonge gi andika ba kata mi gima duong' tipo pod ibiro duogo thaga Mm. kendo bro ibro yu- yudo kiketo na nyingi nikech jok mineno ndiko ni jithumgi Mm. gin jomoko ma seche ma siro mako Mm. to injo ka o- onywandi nyaka e mix mi onge kata ng'ani ma koro kelo gine ka kani thum ma kama kama chido ng'an ma ndiko Thum koro ma- mane mane mane shida ineno ma kanye kama shida nitie nikech iyudo ka wan joluo ok ok wa nitie kaka ok wa ok wa receive gik maber kata ok wa kungu dhowa Do you know ka kaka ne wach ni wach cloud chasing be nodonjo e dhu- Yeah. e luo ka Yeah. ibiro yudo ka nitie ka- ng'ato moro makawe personal ineno Yeah, yeah. ng'ato biro kawe personal kata ni nitie kaka ibiro yanyi ibiro timo nini. to nyithindo mamoko bago ka be cloud chase to lakini nitie kaka itime ineno but iyudo ka joluo nitie kaka koro gi- gik moko moko understand ineno koro se example ni koro ne a- a- a- amiyo ah, ikelo ng'ato ni dwa ndikoni tibiro yudo ni ng'ani biro biro lokore ka chieng' moro ni kembe koro yanya yanya ni kaka nokonyi gi wer mano ndikoni gik machal kamago ineno koro uh, i think ni through uh, agreement gigi duto te ok nyal bedo Yeah, donge iyo, ok nyal bedo.
Eh, kwa- eh, nyiso ni i recommend uh, mondo mi artist at least oyud nga- obed gi ng'ama ndiko ne obed gi Will.
aa mm. aa aha mano ka recommend Mm. kok in artist to aye aye thum aya dhia dhia dhi kabisa adhi adhi tim gima chielo nikech eh, Mhm. iparo ni thumbe motimo gi tetetetete thumbe ing'eni jo angla sani ema ng'eny e kenya ka moingo artist mamoko gi te nyasaye chier to jogi i- biro i- deli ipa- deli, iparo ni iparo ni jogi tetetete thum- thumbegi pidho ok bidhi nitie mok pidhi nitie moko ma kata thumbe gionge ng'awa dich giwinjo eh, but mano konyiso ni ok ojatho Mm. eh, koro eh, wach mar ni ng'ato ndiko ne thum ni mondo ibed jathum no ae ji mang'eny timo thum to thum ok pidhgi yo machielo ema pidhogi Mm. eh, koro ka thum en michni Mm. to obiro pidhi Mhm. nitiere joma donjo e thum nikech stare nitie joma dwa stare kata be ni- ni- ni- samoro ni ng'ane nose no- no aya prosper. nitiere ng'ama kom- kom- nigi competition an mineno ni Mm. agolo producers Mhm. moa thuruan kendo timo maber ei kenya Mm. nitiere kendo jathum moro ka Mm. matimo maber sani e kenya marach thumbene thu- thu- thumbene nokigo nyaka e wasafi tv to oa kuoma Mm. antie kendo gi video producer manigi ginene matimo production Mhm. ma thumba thumba ema yani jok makonego root na ma thumba e foundation margi Mm. nikech eh, ne gin osiepena koro kono gi ah watim magi ma Mo- moro na chuno nyaka ma mama gi ma koro chune Mhm. kawuono ringe ni gi gik mano somo ka te Mm. mae gima pidhe kendo naneno ka thum motimo nogoye pambazuka gokinyi Mm. eh. koro to nitie jok ma be natimonegi kamano Mm. to donjo kode piem Mm. Mm. eh, koro eh, an se- penjo en niya in seche mipiem koda Mm. to an be nang'e maber ni apuonji to ang'eyo ni inyalo bedo mohinga kata apuonji to in inyalo duogo gi asier, asirani mar piem koda an mipiem koda ni ata onge los kata chienge cha accept kuma antie Mm. to an mipiem koda ni Mm. to ajathum matin jodhi madongo ng'eny ok kamano bende ipiemgo ineno kiselal Ti- e- e- penjo machielo iparo ni kata kel wach moro sani ni uh, ngech upcoming artists iyudo ka giwuok samoro daily monthly weekly ineno to nitiere adier moko ma wer akona moko be nitie mawer mamit ipani ka chong sani oket niya mawer mamit gi koro mondo mi wale mit e industry jok mang'eny madonjo e industry uh, wabed e, e, e agreement gi jothum man malo kaecha ni koro wendegi mamitgi ma samoro hitgo dichiel kata samoro odhi ririri ji obi obiro ne te- oyiengo piny ma kidogo ime- ime- imelal donge nyalo bed ni ginyalo bedo agreement gi joga ni ah an gi thum ma kama king thum ma kama kama tibiro iuso iuso na tami pesa ma kama robedo agreement to ng'acha continue malo kae cha then en manya manya kaka samoro maybe ni mae gima koro source of income mano bed ni ondikone jathumwa kama ineno instead of biro gibiro mang'eny gigolo thum gigolo thum ka gin gi idea maybe jogi nyalo winjore gi producers eh? ni jathum obiro mineno ka nitie gi talent moro maber inyalo kele to watimre nade owinjore kode agreement to thumeno akaw tatim kama tachule ipani gima kamano koketi minyalo tiyo okay. mondo walimit industry e, e industry mar eh, ajawa kae mm. e, ka mano pok obedo ga to okay nyalo bedo ni koka dachaga lakini e industry mar gine to nitie ei nini kocha nitie ei nini mineno ka mm. jo mineno madongo go jogo are not writers ang'e gima penji ya yeah, jogo writers duogo piny koma wantie koni yeah. yeah, wan mwatiyoga tijno ero mm. lakini nikech wan wapogore gi joajawa Mm. ok gi sa- ne wapogore sani to koro ajajawa Mm. ne wapogore nikech eh, understanding wa gi joka gi gi- gi gini ne opogore Mhm. koro iyudo ka an ena ng'eyo ni an an bus- business Mm. nikech ang'eyo maber ni seche moko I'm not even good at singing to ang'eyo maber ni mondo an anyalo wer sani Mm. to thumni ok dhi miya Mm. nikech mondo ang' alos ground mokel gimoro Mm. okosta kendo instead kendo. nyieni koseyie gi ninina gi talent mar ndikona Mm. en koro tije en nyisa ni bwana adwaro album Mm. album eh, album ni adwaro ni gine, title, eh, chorus, ma- chorus mar thum ka thum adwaro ma gine ne iwuoye gima kama iwuoye gima kama iwuoye gima Mm. and eh, mano e gima watimo arekode tioroni godo tiwinjo tikoni ya mae gima adwaro ka mae gima ka in godo kiridhikago kawe ikete gine producer ni soye ginene System. eh. kete kete ket earphone e iti kaw ginene kalatas Mm. kama ok andiko mamori change were gi thumba chande kaeto thumba ni igolo oko to ma- i- itim back, gine backups gi Mm. eh, mano e gima aneno kwa watimo wasebedo kwatimo Mm. ka nikech eh, nitie jathum ma ok abi luongo nyinge nosucceed gi gima chal kamano Mhm. way back nitie jathum E mano- ajawa ka. eh, nitie jajawa ka ma nouso ne nouso ne thum and thumno notimo maber kabisa kabisa kabisa winjo tiyudo ka jathumno man- mane ouso thumeni eto pok it- pok oiti nyaka sani Yeah. to pok oiti nyaka sani to kochung' malo kata nower to dwonde mit kendo entie gi message ineno Mm. koro jok ma kamagi monego bed ni wawuo kuom koro ji akinago Mm. ati e duong' en artist Mm. lakini ok en onge me kipaji onge nyota mar onge wer nyota mar kong'aw Eh, koro en onyalo ng'a e ground nikech ko ing'e ni producer Mm. ka nitiere ng'ama miyo thum bedo mamit en producer Mhm. to par ni producer to be iyudo ka seche moko producer be iye nyawanga ma en be obed jathum to ibiro yudo ka thum moproduce ne ng'ato Mm. o- ber moingo mare giri min miloso miwero kendo iloso to ni ng'achielo chak yombi milo- ng'ama iloso ne gire machielo chako yombigo kendo E timorega timorega donge isedhi isewinjo ni ng'ama ng'ama tedo inyalo i- wacho ni denye denye denye itedo e jikon bang' tedo ni jikon kitieko ne eti iwinjo ma kiyie Iniyieng'. chiemo ne kapok kapok ichame iwe joka dhi chame koro ema jakondo ga- a- a- ajawachoga ni Mm, koro ng- ma- mane kaka e- e- e line mine ni wacho mar kijana no mm, mm, eh, en k- kanosefwenyo ni nyota ni mar ndiko mm, nobed abeda in agreement gi ja- ng'awo ndikone to make sure nomiyo ng'ani the best oyud Okay, pesa so nikech mano otimo maber kabisa. piny kar ka gima omanya en pesa Mm, in seche ma ang' ibukori koro imbe idonje thum mm, to mano ok michni mm, ok idhi ok idhi nyale mm, wantiere gi jo, wan gi jandiko wan gi jathum mm, wan gi jawer wan gi jadekgi mm. jawer nyalo nyiewo mondiki cha modhi oloso gima, gima nya timo gimoro jandiko to kata ang' wer to onge wan gi jathum ma en en be oneno ni instead of ndikona aa giran ng'ama ong'e gima gire gima odwaro e industry kaka ing'eyo gima idwaro bro konyi sana nikech seche ma ikia gima idwaro ema kidhi ir producer tidhi ka inono ma gigeni bidwa notimre chap chap idwa ni thum owuog odhi ohit Eh, to king'e gima idwaro mm, thum en long term investment kawoga time sana mm, mondo hit mm, kiwinjo stoch jothumbe ma kar- kar- mifano pod abo miye gi jobongi mang'eyo diamond mbagala Mm. notim 2009 to hite kenya 2012 sijui 2011 kadhi 12 mm. eito in ng'a midwaro notim ni thumbi kawuono kinyo hit An be gidhiera nikech nitie sama iyudo ka nitie thum moko mabe mabeyo but due to haraka mari iyudo ka uh, olus ndhadho mare nikech producer owinjo kober to miyo advice to kitiyogo chunge sama abedo kode nachunge ni natiyo advice moro onego bed ni samoro ng'eni gini uh, pile awachoga ka ni eh, era remo mar musa jakadala kwachiwgo example ne okawo one year nawinjo eh, Mm. nokawo one year mondo mi ilosi to Nobudho. kanolo- kanowuok ne wuok to in fact eh, kata musa nok expect ni ne en No, thum no. manyalo tere Eh. kumoro aya koro kod biro e ndetunde ma- mar musa ni ndetunde ni nochak eh, lose 2017 be awacho ni 20- 2016 ineno ndetunde ma koro ne musa ne owitgo sani ni Ochak Logs 2016. To en gima ne ok ok- ok gol. Mwa kodhi e studio riwa nyalo kwacho kigol thumni ni ah thumno we we an mondi ineno. Mobudho kabisa. Wana wana kode ma ng'amo kia ni wan kode to wan kode. Emo sombo yambi na shanga ga kiyudo ka ng'ato wacho ni oh muso kwalo thume sikia kia ang'o ang'o ineno. Nitie ka artist gi Ineno pango m- program mag m- Musa
nigi root mar thum Mm. from background ni Mm. Mm, inda nigi root mar thum from background ni Mm. jothumbe gi eki king'iyo gi mos Mm. tidhi yudo ka jogi gi nitiere ancestor moro ma- ancestor mane ma- kuma giaye Mm. mane thumni nitiere Mm. and this person ma is an artist koro ma, ma, ma koro jathum ma ok mindikone ma ok ma wer mm. ma ng'ama ndiko mong'e gima dwaro mm. kidwa fwenyo ng'ama ndiko thumbe mm. nitiere ki mibiro yude thumbe no ero mm. pile mm. nitiere thum kochaka achaka to nitie gima nitie atia kaka Musa wer ma kisenyi tisinge ma mesa ma Musa mm. nitie atia thumbe ma kisenyi tiko maenda mm. maema mm. nikech eh, okang' nobedi kaka jathum moro kada ko- luonge ni ng'an nikech en e ajawa nodonjo gi style ma nobwoga ni en- ni en ja- an nang'e ni en thum achiel kuom jo- to thum madongo gi nang'e ni en koro welcome and welcome fully e ajawa industry Erokamano. sama koro idonjo e ajawa industry kama wachna ne ni ere artist ma mi admire
an admire artist gi te Mm. nikech ahero jo ajawa gi te Mm. yeah. jogi te onge onge ng'ama nya wacho ni ng'ane Kumi nera- chance sani ni tim collabo gi a certain artist. Which one? to ng'ariambe Mm. mano kaka onero jo- jogi te kata sama in wawuoyo ni Tonge timo timo kod gi tera dhara. Ah, ah, gi te to ok anyal timo kodgi Eh. lakini Ok wachnwa achiel ni kata riyo kata dek. jothumbe ma okay anyalo miyi jothumbe mawinjo Mhm. Eh, to anyalo chako anyisi jo thumbe be ma awuoyogo Mhm. an nyaka gi jathum maduong' ma na gine in fact ok aluwe mar gini ni ema Mhm. kata seche ma an kodi kar kae na- nwawuoyo kode kar kae Mhm. eh, is one person ma karibu ne uh, joka donje bande to kata kawuono pod an ga gi hamu mar donje bande ne Mhm. yeah. to ka jothumbe mawinjo Mm. eh, kachako kod ni jothumbe mo inspire e ohangla Mm. wantie gi fredi jakadongo Mm. thumbe mano inspire e ohangla ne en ng'uono ni pole Mhm. wantiere gi musa jakadala Mm. thumbe mano inspire e ohangla Mm. ne en police case Mhm. wantiere gi eh, janabi thumbe ma ja- o inspire wangla Yeah. ng'eny lakini mawinjoga sana sana en mama kamara eh, kawuotho gi kima namak lweti eh. aya wantie gi elisha toto chuo lore no inspire nikech eh, indeno abe nomaya
Koro in short jogi te gombo komiyi opportunity sani to jogi te
jogi te ahero mm. Aya, kata ng'ane ni an gi kijana mwadongo go ni mm. uh, mayande jaode onindo ni aungo, aungo. Yeah. Eh, mano ng'ama wadongo ga wendo mm -hmm. eh, maybe sani onyalo kiaya mm. but notacha kaluwore gi story mane awinjo mm. nikech eh, nitiere kijana mosiepne be manoaga wendo mm. noyudo ka niira ka mm. ndikona ma message e facebook ka ne tich nikech ng'e ka ne tich bomiyo chieng' cheni manya to ok namako sim na nikech eh, ok giweni wanya kwalo data ok oyienwa donjo gi simbogo iye kacha oh. eh, koro na ng'ato kodich kodi to go office line ma- mari either o- e onyalo chati e facebook nikech fe- mo- mondo ginene koro na- ne nyien oorona mana message ka ne tich iluongo ni onyango doda ni omera eh, onego wadhi wane aungo wan wan wan wang'e na aungo ok aungo kaka ji luonge wang'e na aungo Aungo. eh. onego wadhi wane aungo aungo jaode tuo tidwaro remo ma kama takoni ma remo ne ma an go Mm. to kaka anyalo wuok ka tich gi sani ma dikona ginie Mm. to akawo an plan leaf ok a report to a- ago simu ni an gi emergency sani to wuok ka tenge cha- gik maseyawo te koro gino notacha kakone ni abiro wadhi wang'iyane ba eh, an kanaduogo to onyisa ni jaber nyarunangi osewewa koro gino notacha nikech nakoni mano second person ma onindo ka is in need of blood ma an go eh, nikech an awachaga ni an chunya en ga ma nagomboga konyo ji eh, kata king'iyo root ga eh, root na dala en ga ma mar konyo ji be mane kaka ang'era dala eh, mar konyo ayie dong' nono lakini akony Mm. Koro gigo notacha. Koro obed eh, papati Mhm. mago jothumbe ma a- akawo kaka jothumbe madongo amiyogi heshima margi Mm. e, a- ainge gi higni lakini e creativity ne ok anyal pimo gi mara A- ang'eyo jomoko nyawe najishusha thamani lakini dhano ber mayie loch Mm. e, koro an jok mineno osetelona ajawagi Mm. jogi tetete amiyo luorgi Koro ineno ka do, e, nitie ka obedo challenging donge kaka koro iwachono iwinjo ka papati en eh, nyathi ma nyicha ka nodonjo e e industry nyocha nyocha yeah. but being ni koro sani ng'ato nyalo mention kata nyalo mention nyiso ni through hard work yeah otiyo matek koro recognize ngech kaka ng'ama tiyo matek kata kata ng'anne nyathi mago ka nowero min nyathina ni mm, ba ahero thumbe Eh. in fact afollow afollow ga en nga afollow ga mm. emani ok eto ok onyal ng'eya mm. en nikech kata king'iyo account na ka dineno account na mar youtube mm. kan mane kaka naluongore e facebook ing'e ni kata ka follow in kende ichanganyikiwa kwa ni ma ok ja ma ok jadinone eh, eh koro nyalo bedo ni mago lakini Bwana, ng'ato ang'ata matimo bidii ne ohangla anamiyo luor nikech e gima wamanyo kae an ok abiro ka mar piem gi ji to abiro mar ni wakonyre u water ohangla mm. kuma chielo generation mabiro oyudo ka ohangla en, en place ma ji gombo bede kamano yeah.
koro makagalo nyiswa ni uh, wayudi nade handles meki mondo mi uh, mi jogi nambani alafu wachnegi wach mogik Eh, mana kaka nawacho mokwongo, Mhm. eh, thumbena madhi timo sani kata addicted inyalo yudo e- idhi yudo e youtube Eh, youtube na iluongo franco Mm. makagalo makagalo mc agalo Mm. yeah. kata ka ogik ni amua ni idwa support e yor tiktok Mhm. Iamua ni dwaro li- gi- gine likes kata mana gigena mag TikTok en mana Franco Makagalo. Instagram en ena Franco Makagalo. Facebook Franco Makagalo. Kata view sasa dhi lokore bedo Franco Makagalo. Mar ni gisani to pok olokore. Eh, these other platforms obed eh, nini masebedogo kaka tubidi eh, ma iluongo ni soundcloud Mm. mago eko te te gi sani gi to pok gi change nikech eh, gimiya duration Mm. to duration mane gikwongo miya no expire ka gine ni kwe nachakanwo koro aneno ni gin adhi change gi but moment ma change gi adhi post gi e social handles ga mondo ji oyud nying go chiwnwa namba ni chiwnwa namba ni nikech nitiere jok ma be odich gi namba no yor facebook kocha miyo onego bed ni konyogi kocha No, okay e namba na mar simu en 07 2000 Mm, 48 42 mm, kaka nowacho machielo ni aja siasa mhm, koro inyalo po kigocho to komake mm. inyalo apini to ma kokochako to onenore sta no eh, ayudo calls mang'eny meke siasa Mhm. e, ma kata sani ka obedo kaka diwinjo vibrations mago jok ma notify ya ni onego wadonje meeting machielo Mhm. ya koro the best thing Mm. kineno ka inyalo gochona to kamaki inyalo orona message Mm. Ta yudo baadaye. adhi neno either idhi whatsapp i'll call you back e credit mar gocho to safaricom tiyo keto mayot ok sida abro gocho and in fact seche magocho Mm. dhi miya yot nikech koro adhi ng'eyo ng'ama manyo Mm. Eh, and seche ma wawuondore ni idwa manya Mm. mondo amaki to kamako to idwa konya adieri Mm. ting'e ni ng'ama dwa konyo ng'ato to manyi to kimako iye wang'go koni ma ok odich gi konyo Yeah, yeah, ya yeah. koro an anyama kwayi mana kaka ase explain ni an e yore mang'eny siasa ji ang'e ni nyalo gombo ng'e gimomiyo adonje siasa pod en mana mar kaka gombo konyo dalawa ok kata odwa Wo- nikech kati ngakone ni jok mane otimo penj e area na chakre 2012 Mm. nyaka sani Mm. an gadier ni ok gichop dhano piero ariyo mondiki jomodong' nokawo certificate okane buk e tanda Ich- i- ibeto niang' ichwako nguru it- itimo mana mal to gino litna nikech kadhi dala to jomoko miya heshima asifa gine ni nikech koro tich mondikani an ok mora to an be gino lina ni a struggle mondo ayud tijno Yeah, yeah. to wantiere gi loch ei dala monego bed ni miyowa tich Mm. koro mane momi- mago e gik mo inspire e siasa ni agombo ni awuoth gi yudhe te kanyakla to ok anyal weyo thum nikech siasa nikech thumni be pod wan nyaka gi jothum ei ward Mm. manyiso ni kayudo opportunity ndiko ji ng'eny Nyiso ni koro Nikech an kata thum- kata- a recognize kata talents. bed ni chieng' moro Nyasaye omako badi. mayudo Inyalo epuka.
Jombolo ipuka. Iwe siasa koso siasa pod idhi mbele. Siasa ok anyal weyo nikech thumni ok dhi konya konyo jogi te. Mm. Biro miyi siling mia ariyo, mia abich, aluf achiel ok bi konyi. Mm. Eh, to ka opo ni opportunity ni nitie nikech ok ung'e o- ji ng'eny, Mm. anyalo kawo achiel ariyo adek kopo Nyasaye ole pua bandna, Mm. wadonj gi band ka. Okay. To ma kaka wadhi adhiya mbele gi siasa, ni ka siasa oyudore to cham tich kaunti. Okay. an mano kende gima gombo ne ema ema dwaro ne wuodna mm. ka de bed ni dalawa nigi employment no iro mm. da onge siasa okay. e an wach ma mamo ema ne kansela an weche siasa na onge mm. kony ma gombo na kony ji mang'eny moketo e siasa mm. koro wanu ne jogi namba kicha wache mm. ma dichiel yeah, yeah, yeah, yeah. E, nona nona biriyo ariyo nono nono nono ang'wen aboro ang'wen ariyo mano franco makagalo koro franco makagalo nitie gi thumbe manyien sani uh, e youtube ibiro dhi kacha i supporte abiro bedo ka share nu link no mondo mi uchiw support oyieni mar comment mondo mi uh, wafilter ane uh, wakony jathum gi paro kama odhiye marach gi kama odhiye maber sani koro ne jamani osaye bongo oduoge ohangla ka mondo mi uh, wafurahisha joluo ka wich waket kamoro achiel gi love songs uh, gi songs ma kelo paro bedo achiel ka golo ni stress from lawyer uh, wiko jakabunde ma ne short interview gi franco makagalo till next time thank you thank you